dhufnee jirra asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haya meega lolli jalqabee jira akkuma argitan lolli jajjabaan pirezidaantiin ameerikaa tiraamp akka gartee bakka niikuleeraa sadii nataanzii fi foordoo fi isfehaan ka jiru bakka niikuleera Iraan itti tolfattu akka dhahan eh, beeksisee jira. Iraan haga ammaan tana seeraan gabbaatee eh, dhahamuu fi dhahamuu dhabuu isaadhaa hin mirkaneessine walaakin New York Times akka jedhutti eh, Qaamooleen mootummaa Iiraan gurguddaan sadii ka maqaan isaanii akka dhahamuu hin feene akka sa'aatii biyya Iiraan halkanirraa sa'aatii lamaa fi cina AM yookaan akka warri Itoophiyaadhaa isin sa'a saddeet halkanirraa jettaniin san sa'a saddeetii fi cinaatti Xayyaarri Ameerikaadhaa B2 ka jedhamu sunii fi boombii dhiyoo tanaan isiniif hime san boombii bankar baster jedhamu san takka Ameerikaan lola tokko irratti illee boombii san fayyadamtee hin beektu ulfinni boombii tokkichaa kiilogiraama kuma kudha afuri boombiin tokkichi kiilogiraama kuma kudha afur ka ulfaatu boombiin tokkichi boombii san fayyadamtee akka dhooytee jirtu warri gartee eh, mootummaa Iraanii keessa jiran gariin dubbatanii jiranii. Eh, Pirezidaantiin Tiraampis uummata Ameerikaatiif gabbahee xiqqoo booda akka haasawaa godhu dubbatee jira. Amma gaa lolli Israa'eelii fi Ameerikaa irraa gama Ameerikaa, Israa'eel, Iraan ta'ee jira jechuudha. Iraan immoo maal gootiidha kana booda. Lolli kun by the way akka namni gariin isiniin jedhu lola gartee Iraan Filisxeem bilisomsuuf yookaan Gaazaa bilisomsuuf jalqabdee miti. Lola kana Israa'eltu jalqabe. Iraan akka nukileeraa fi waa takka illee nu madditti hin qabaanne jechuudhaan. ana qoftii ganda kanatti beexaluu danda'a ana qoftii ganda kanatti qawwee qabaachuu danda'a ana qoftiidhaa namni gartee waan jajjabaa ganda kana qabaachuu qabu warri ganda kanaa fooqii qofa ijaaraadha fooqii malee waan biraa ijaaruu hin dandeessanii kaja'uun kaatee israa'eltu iiraan dhehe Iiraan guyyaa kana hunda wanni isin jechaa jirtu Israa'el yoo lola nurraa dhaabde lola ni dhaabna. Israa'el yoo nu dhahuu dhaabde dhahuu ni dhaabna. Eenyutu amri harka qaba jechuudha lola kana keessatti. Israa'elii fi Ameerikaadha jechuudha. Iiraan ofirraa deebisuu mirga qabdi. Yaa mirga qabdi haga dandeessetti fakkeenyaaf Raashiyaan guddoon Yukuraan dhooyte. Yukureen ofirraa deebisaa jirti. Haga ilaa arraan tanaa ofirraa deebisaa jirti. Gargaarsa Ameerikaa Awurooppaa kana kanaan. Yukureen waan Raashiyaan guddoo taateef harka maratteen teenya. Dhiiraan harka marattee taa'uu qabdi. Laa harka marattee taa'uu hin qabdu. Firaa loluu qabdi. Yes firaa loluu qabdi biyya isiitiif. Yaa firaa loluu qabdi. Isii dhaame harka marattee taa'uu hin qabdu waan dandeessuun tattaafachuu qabdi. Kuni waan akkasitti gartee namni irra wal dhabuu miti. Wani irra wal dhabnu yoo jiraatte maali? Iiraan Filisxeen bilisoomsuuf lolu jirti. Gaazaa bilisoomsuuf lolu jirti. Takkaa gartee uummanni Arabaa Filisxeemiif jecha misaa'eela hin darbine hoggaa jenne yookaan uummanni Islaamaa biraa misaa'eela hin darbine hoggaa jenne Turkiyaan hin darbine hoggaa jenne akkasuma Iraanis takkaa Filisxeemiif jecha misaayila hin darbine. Takkaa Gaazaaf jecha misaayila hin darbine. Dhawamnaan darbitee jechuudha. Darbite dhawamnaan darbite. Firaa darbite Israa'el dhooyte baga dhooyte. Illillillil jee ililchi gammadi. Waa takka rakkinni hin jiru. Li'annahu isaan dhawan firaa dhawan. Ni kabalan firaa kabalan hanga danda'an. Walaakin gaa namni kun harki eh, walqixa nama hin dhukkubsu. Harki namaa kun walqixa nama hin dhukkubsa. Amma harki kun yoo kunfaan xiqqooma si dhukkubsa ammoo si kabalellee. Ammoo harki tokko tokko haalaan si dhukkubsuu danda'a. Harka ispoortii dalagu jabaa kana kana yoo ta'e fakkeenyaaf harka qotee bulaa nama dachee akaafuu takkitti kaballi isaa achi si buusa jechuudha. Iraan lola kanarratti miidhaa gurguddaadha irraan gaggeessise jarri kun isinillee gartee biyya jabduudha biyya gartee tattaaffii gootu haga arraan tanaatu qoqqophii jala jiraachuu wajjin nikuleeras bakka sadii jajjabaa ijaartee qabdi boombii hin qabdu hanga ammaan tanaa gaa yoo boombii gabbaafte amri ni jijjiiramti boombii gabbaafte arra mokkoruu isiin ta duraan tolfattee lafaa qabdu yoo jiraatte yoo arra boombii san mokkorte khalaas waa takka kabajaan ni dhufti jechuudha. Wa'illaa maaltu itti aana amma kana booda hojjennu taate lolli kun lola Filisxeen bilisoomsuuf godhamu jiruu miti. Muslima bilisoomsuuf godhamu jiruu miti. Iiraan ni dhawamte firraa dhoyte. Raashiyaa Yukireen kaatee dhoyte Yukireen firraa dhoyte. Wal dhawu jiran lolli itti fufee jira. Kuni hagam itti fufaa hin beeknu. Iiraan ni dhahamte firraa dhoyte. Amma immoo Ameerikaan xayyaara isiidhaa ka addunyaa kana nama tokkoofis hin gurgurre. Biituu ka jedhamu fayyadamtee jechuudha. Boombii illee ka takkaa nama tokkorra fayyadamtee hin beekne. Ka ulfinni boombii tokkichaa kiiloo kuma kudha afur ta'uun Nataanz Foordoo Foordoon faan gaara keessatti tolfame. Uummanni Iraan uummata aqli qabu uummata jabaa. Gaara keessa ijaaran dachee tana keessa meetira sagaltama gad fagoo. Sanillee dhooynee jirraa balleessine fixne tana booda nagahaa ja Tiraamp. Wallahi Tiraamp sunis bara. Haajaa tana booda haasoonni jiru haasoo nagaati. Akkas jetti bara postiin isaa mee isin qaroo bara akkana jiru. Bara qaalicha san yaa obboleessu Allahu akbar. Akka jiru laal. Yoo yaa obboleessu yaa obboleessu. Kanamarra je- kanamarra jiru ciiseen nama dhiita jaanii. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. We have completed our very successful attack. on the three nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. Nuti raawwanne haala milkaa'aa taheen dachii Iraan nuclear irratti tolchite san dhooyne sadeenu Natanz, Fordo, Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. Xayyaarri keenya hundi Iraan keessaa bahee jira nagaan. Boombiin achitti buute sun hundinuu nagayaan buutee fardoos balleessite akka gaaritti. Amma jee maal jedhanii beektaa? Now is the time for peace. Wallahi bar. Amma namni namarra jiru kun namni namarra humna qabu kun nama kabalee bar amma sa'aan saaraa irratti sin jaabar. kabala kana qa godheeti kenneetuma waqtiin sa'a ammarraa eegalee waqtii araaraati siin jaa jechuudha. Addunyaan tun biyya daalimaati. Qiyaamaan jiraachuun bar dirqama namoonni qiyaamaa didan uummanni kaafiraa kun ittiin waaqeffataan akkamitti mee uummanni kun akkamitti jeji hin taane namni akkana wal godhee addunyaa kanarratti akkamitti gartee murtiin takka hin jiraanne dhugumaanuu warra gartee hin amanne saniif ajaa'iba natti ta'an. Akkamitti gartee uummanni kun akkana nama godheetuma kee du'ee ka isaan ajjeesanis du'eetuma hafa achiin. Ajaa'iba beeke waan takka takka keessatti xiinxaluu ni feesisaa bara. Amma waan inni jiru namticha kana naa laali. Ajaa'ibuma naa laali. Now is the time for peace jaa bara adeeroo. Waqtiin amma waqtii waa'ee nagayaati. Eega waan namaa balleesse booda mee nama laali mee abballeessa. Namni namarra humna qabu kun obboleessoo mee akkamitti namni eega waan namaa takka ta namni itti laffe biyya namaa dhaqee balleessee caccabsee ana malee addunyaa tanarra hin jiru je'ee waan an hajaju malee hin ta'u je'ee ummanni kun bar Ajaa'iba! Amma waqtii waqtii nagaati. Mee akkamii waqtii nagaati kan beenu. Ala kulli haal wanni itti aanu Iiraan maal gootii hin beekamu. Iiraan ammaan duras eh, dinniina godhaa jirti. Lolli kun yoo Ameerikaan seente ni bal'ataa itti jirti. Amma fakkeenyaaf biyyoota gaa Ameerikaa fi eh, isaan walitti jaalalleedha. Yoo dhooyte lolli babal'ataa deemaa jechuudha. Biyyoota Ameerikaa walitti jaalalleedha. Biyya gartee Ameerikaan keessaa dirree xayyaaraa qabdu Su'uudii, Qaxar, Abudabii, Oomaan, Turkiyaa, biyyoota kana jechuu. Misra. Biyyoota kana keessa takka yoo dhooyte fakkeenyaaf like, lolli gaa biitti tunis gartee dhaameettee waa darbatti. Amma gaa kaanis waa darbata kaanis waa darbata. Ka biraa bakka gartee gaadni dabaruun takka jira. Eh, Bakka gartee madii qohormus jedhaniin. Bakka gartee hulaa baaba gartee eh, markabni dabaroon yoo bakka sanis cufan yookaan markaba achiin deemus dhahan hin beekamu niikuleera gartee Iraan gabbaafti moo boru hin beekamu haga ammaan tana wanni beekamu dhooyne jedhee Tiraampiin eh, warri Iraanillee dhahamne jedhan Chaayinaa dhufee seena moo Chaayinaatu gartee anaa sii kannaa ati gartee waa'een an sii kannu kana fayyadamii dhehi jedhee Ameerikaa dhooysisa moo beektee uummanni namarra gartee humna qabu kun eh, sitti fayyadama Eh, walitti gartee ifiif walitti hin darbanii eh, meeshaa sikkannanii dhahifaa jedhanii ta'anii silaaluu waan akkana akka amma Yukireenii fi Raashiyaa jidduu jechuudha. Yukireen haga arraan tanaa lola akka loltu kan godhu jiru Ameerikaa, Awurooppaadha. Tanaafuu eh, soo lolli kun yoo ka babalatu taate balaadha jechuudha. Rabbiin lola sin babal'isin rabbi nagaa haa buusu jenna. Alaa kulli haal lolli ammaan tana jabaate. An ammoo waniin isiniin jiru kan hunda keessatti baarakalaa fi obboleeyyan Lolli kun lola gartee akkuma Raashiyaa fi Yukireeniiti. Akkuma gartee biyyoota biraa Itoophiyaa lafaa kaatee Eertiraa yoo dhooyte fakkeenyaaf. Eertiraan mirga firaa deebisuu qabdi. Kalaas simple. Iraanillee ni dhahamte firaa deebisuu jirti. Mirga guutuu qabdi. Nuti gartee Israa'el dhahamtee misaa'eliin ganda isaanii diigee arguun nu gammachiisa. Walaakin lolli kun lola Filisxiin bilisoomsuuf eegalee miti. Gaazaas bilisoomsuuf eegalee miti. Gaazaa maa beeleysisan? Gaazaa maa nama fixxan? Hospitaala maa diidan? Je'amee misaa'eliin Iraan irraan tokkosamne, Misra irraan tokkosamne, Turkiyaa irraa hin tokkosamne, Indooneezhiyaa irraan tokkosamne, Paakistaan irraan tokkosamne, Su'uudii irraan tokkosamne, Biiti takkalleen gaazaa maa fixxan jettee biiti muslaamaa takka kilaash hin dhukkaafne jechuudha. Kanaafuu waan kanas wal qabsiisuu hin barbaachisu. Eh, Amantiidhaa wajjis wal qabsiisanii gartee Iraan uummata gartee amantiif tumsu jiruu jennee dubbachuullee hin dandeenyu. Li'annahu isaanilleen amantii babal'ifna jechaa lolaan jiran. Biyya teenyaa dhahame ifirraa deebifna jechaa jiran mirga isaaniiti. Walaakin Israa'el gartee hoggaa dhahamte ni gammannaa. Wani nuti jennu Iraanis gartee bakka takka takkatti uummata musliimotaa fixxee jirti. Rabbiin zaalimaa fi zaalima waliin dhihee ummata muslimaa nagaya haa baasuu jennee achirra gabaabbanna akka imaamu maalik jedhu rabbiin zaalimaa fi zaalima waliin dhiheeti muslima najaa baasee zaalimoota illee gartee cabsaa jedhe. Rabbiin zaalimoota hundaahu haa cabsuu zaalimoota hundaahu mudhii haa kutu warra nama fixu hundaahu rabbiin ni beekaa zaalimoota hundaahu rabbiin ni beekaa obboleeyyan keenya ka gaazaa arrallee lolli ittuma deemaa jira ajjeesaa jiran fixaa jiran du'aa haa goonuu fi guyyaan as deemu gaa amma gidee boru ganama isin hirriba irraa kaatan amriin maaltu jijjiirama waa hedduu ta'uu danda'a allahu alam karaa nagahaa karaa muslimootaaf irra faayidaa qabdutti rabbi haa fixu Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiraampis gabbahee gartee ni dubbata. Akka nutis akka paartii mogoroo lola kana dura ni dhaabbanna. Lolli kun dhaabbachuu qaba. Iraan mirga ofirraa deebisuu qabdi jennee amanna akka paartii mogorootti. Iraan ofirraa deebisuu mirga guutuu qabdi. Waan dandeessu hundaan ofirraa loluu qabdi. Israa'elii ofirraa dhahuu qabdi. Qaama isii dhahe hunda ofirraa dhahuu mirga guutuu qabdi. Iraan ofirraa haa dhohitu. Nuti gartee Iraan ofirraa dhahuu ni deeggarra. Israa'el